Sap tawng tluang pangai i man ngal mai theih tur pakua entirna tha tak te nen rawn tah lan a ni e. Chungte chu heng te hi an ni, I can't help it, it is what it is, that makes sense, it happens. That explains it. Give me a break. Get over it. It makes my mouth water. I can't be bothered. A malmal in fiah takin zir chho dawn ta ila. Pakhatna, I can't help it. Ka tanpui thei lo tihna ni awm tak a ni a, mahse a awmzia erawh chuti lam a ni lo. I can't help it. I just love Sikhar, ti ta ila. Sikhar hi tui ka ti lutuk a, ka ei lo thei lo, tiin a ni. I can't help it, I'm late. Loh theih lovin ka tlai tih na ni leh ang. I can't help it, I'm just so excited. Ka phu lutuk hi a ngaihna pawh ka hre bik love. I can't help it, I'm in love with you. Ti ta ila ka hmangaih lo theih lo che tih na lo ni leh ang. Duhtak te nen atanga hetiang thu dawn chu duhthusam. Number two, It is what it is, Hei kan chunga thil thleng emaw kan dan rual loh thil hrim hrim a thlen a, kan pawm mai a ngaihthu sawi nan e. Inkhel kan enna ah kan pawl tante chak lo ta se, han tih ngaihna vak a awm chuan si loh avangin kan chak zo ngang lo nih kha ti duh dawn ta ila, oh well, it is what it is kan ti thei ang. He thu che hi kan chhungkua thihna emaw, chhiatna emaw a lo thlen chang hian kan hmang thei a ni. Hnazawnnaah a tling lo zinga tel ta la. It's ok, it is what it is, I'll just keep trying. A tha vek e, ka tling ngang lo nih kha a pawi lo ve. Ka bei nawn leh mai ang. Entirna dang, mi famkim ka nih lohna hi ka hria e. Hei ka nihna tak tak ka pawm ngei ngai pawh a ni. I know I'm not perfect, but it is what it is. I'm not happy about the way things turn out, but it is what it is. Thil thlen vel dan hi duh lo viau mai la, kan pawm thiam chu ngai si nih hi. Number three, That makes sense. Make sense awmzia chu thil awmzia awm leh ngaihthu tak tlak Thil mai mai lo sawi na a ni. Nimin khan ka dam lo va, ka rawn kal thei lo a ni. Tiin in pu hnenah chuan thiam thu va sawi ta la, a nih chuan hrethiam tak chungin, Ok, that makes sense. Don't worry about it. A nih tak chu a, i chhuan lam chu pawmawm tak a nih chu. Nizan ka mu tlem lutuk a, ka ni bur mai, i ti a, i hriatna chuan That makes sense. Lack of sleep can definitely make you feel exhausted. A ni thei lutuk. Mut tlem hi chuan a chauh thei viau. Number four, It happens. Kan thu nun phak lo leh kan thu neih phak lo thil kan chungah hian a rawn thleng fo thin. Hetiang hun tawn hi nuam lo hle thin mahse, a rawn thleng thin miau a ni. It happens tih hi chung thil duhawm vak lo lo thleng thin te chu kan pawm mai a ngaih thu kan sawi na a ni. Engtin nan, I'm sorry to hear that you lost your job. I hna i chan tih ka lo hria a pawi ka ti hle mai. Nang chuan, It happens. I hope I can find another one. Hetiang hi chuan chunga thleng thei alawm, hna dang ka hmuh leh mai ka beisei. I'm nervous about the interview. Interview ka hmachhawn tur hi ka hawkhur ngei mai. It happens. Just try to relax and you'll do great. a awm viau mai relax luih han tum hram hram phawt mai la ka rawn tlai hlauh mai vawh in chu it's ok it happens thil thleng ngai lo pawh ni leh nem number five that explains it he tawngkam tlupui ni thei chu hei hi a ni chu chuan a ti chiang e a fiah ta kuar mai. Entir nan, zirtirtu, i chhiar kawp chaw i dik thei loh chhan hi chu formula dik loh i hman vang a nih kha. Zirlai, Ah, that explains it. A nih dawn tak hi. Pa pakhat, motor tih nun ka tum a, a nung thei reng reng lo mai a, ka han en chiang a, petrol a lo awm lo chu niin. That explains it. A nih tak chu mawle. Tlangval pakhat, Engvang nge maw ni Mizoram hmasawn hi a kalmuan em em reng ni? Putar fing. Ram hmangaih tak tak tu, politics hi sum siam leh a mut i tlat tu ni lo. Mahni drama hai hauh lova ram tana inpe ral raih politician an rawn chhuah hunah chuan hma kan la sawn ve mai ang. Tlangval, Ah, that explains it. Number six, Give me a break. He tawngkam hi kan min indeuhte hnena sawi sak chi a ni. A sap ṭawng aṭang pawh hian a sawi tum chu chiang ruai sa awm e. Mi tu emaw in sawisel sek ta chi se la, nangin i lo nin bawk si chuan heti hian i chhang fak thei ang, Come on, just give me a break, I am doing my best, you are always criticising me, give me a break, min sawisel sek mai, a ni lam zozai ta, tih la te pawh a ni thei ang, Give me a break. Number seven, Get over it. He tawngkam hi tawi fel mahse powerful tak a ni. Infuihna tawngkam pakhat a ni. I thian pakhat ngaihzawng then lana lutuk pawh kha thla khat hnuah pawh a la pa ngai thei loh tak cheu a ni awm a, han fuih phur veng ngei kha i duh ta a ni. It's been months since you broke up. It is time to get over it and start focusing on yourself. Thlakadaralta he inthenna hi theihnghilha hmalam panzai rel hun ta a ni. Inkhelah in lo chak lo ta a, lungai viau mah la in boss chuan tun game hi theihnghilha next match a insawi beng a tha e a ti ta a ni. You can't change the outcome now, get over it and prepare for the next one. Entihna dang. Thinrimna hi pai reng tur a ni lo, ngaidam la teh nghil rawh. Holding grudges unhealthy, it's always good to get over it and forgive. I chungah mi tuin emaw thil te nau deuh tih sual neiin thupa lo chawi ta se ti hi a ni lo chang dawn nia, it's not a big deal, just get over it and move on. Number eight, It makes my mouth water. He tawngkam tlukpui Mizo tawngah hian a awm ve a, a sap tawng lian pawh hian a inzul em em nghe nghe. Chu chu hei a ni, Chil ti put. Ka chil a ti put kan tih chuan thil eng emaw ka neih chak vanga sawi kan ni thin. Engtin nan, a rim ringawt pawn ka chil a ti put. Even just the smell make my mouth water. Number nine, I can't be bothered. Hei thil ti peih lo tawngkam a ni ber e. Ka phur lo, ka chak thlawt lo. ka za lo tih na te ni e. Vawiin chu ka zai nguai mai, in han tih fer vel pawh ka peih lo, ti vian mai mai ni ka chak ni. I can't be bothered to clean the house today, I just want to relax and watch TV. Zanin chu ka chhuak peih thlawt lo. I can't be bothered to go out tonight, I'm too tired. Midang chungchang sawi nan pawh hman thei ni tiangin party nah chuan an sawm ve nanga a kal ve peih lo. She was invited to the party but she could not be bothered to go. Phrase kan zir tak te chu an en nawn leh zuai la.